Shwmae, a chroeso i'r newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Llifogydd, floods, Private, llifogydd, achub, to save, achub, archwilio, to explore, archwilio, ysgrifennydd cartref, Home Secretary, ysgrifennydd cartref, diwygiadau, reforms, diwygiadau,

Dadleuol, controversial, dadleuol. Llwyddiant, success, llwyddiant. Arwyddo, to sign, arwyddo. Ymwneud â, to be about, ymwneud â. Rhybuddion, warnings, rhybuddion.

Osgoi, to avoid, osgoi. Llimach, stricter, llimach. Nawr, dyma brif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, yr ail ar bymtheg o Dachwedd. Dechreuodd yr wythnos gyda newyddion a lluniau trist o Drefynwy. Roedd llawer o law dros y penwythnos, ac yn anffodus daeth llifogydd mawr i'r dref. Cyhoeddodd Gwasanaeth Tân ac Achub y De ddigwyddiad difrifol yn yr ardal, ac roedd rhaid achub nifer o bobl. Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru fod eu timau wedi bod yn archwilio'r sefyllfa, ac mae'r gymuned leol wedi codi 30,000 punt i geisio helpu. Daeth newyddion o Lywodraeth y Deyrnas Unedig gyda'r Ysgrifennydd Cartref, Shabana Mahmood, yn cynnig diwygiadau mawr a fyddai'n ei gwneud hi'n haws alltudio troseddwyr tramor a mudwyr sy'n cyrraedd ar gychod bach. I wneud hyn, byddai angen newid sut mae barnwyr y Deyrnas Unedig yn dehongli'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Mae'r newyddion wedi bod yn ddadleuol iawn. Dydd Mawrth, y deunawfed o Dachwedd, cafodd tîm pêl-droed Cymru lwyddiant mawr yn eu gêm yn erbyn Gogledd Macedonia. Y sgôr terfynol oedd 7-1 i Gymru. Sgoriodd David Brooks, Brennan Johnson, Daniel James a Nathan Broadhead, gyda Harry Wilson hefyd yn sgorio tair gôl. Roedd newyddion da hefyd i dîm pêl-droed yr Alban. Wrth guro Denmarc 4-2, gwnaethon nhw sicrhau lle yng Nghwpan y Byd 2026. Dydd Mercher, y pedwerydd ar bymtheg o Dachwedd, Clywon ni fod Donald Trump wedi llofnodi mesur i ryddhau dogfennau sy'n ymwneud â'r troseddwr rhyw Jeffrey Epstein. Mae hyn yn golygu rhyddhau pob dogfen, neges a deunydd sy'n ymwneud ag Epstein o fewn 30 diwrnod. Yn y gorffennol, roedd Trump yn erbyn rhyddhau'r dogfennau, felly mae hwn yn newid mawr. Roedd newyddion bod tywydd oer iawn yn mynd i gyrraedd, gyda thymheredd isel iawn. Cawson ni rybuddion melyn am eira a rhew yng Nghaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Gwynedd, Abertawe a Sir Benfro. Dydd Iau, yr ugeinfed o Dachwedd. Roedd rhaid i bron i 50 o ysgolion gau yn ne orllewin Cymru oherwydd yr eira, ac roedd mwy o rybuddion melyn am dywydd rhewllyd. Roedd disgwyl i fwy o eira gyrraedd dros nos hefyd. Er gwaethaf y tywydd oer, unwaith eto eleni, dathlodd pobl yn Abertawe ddiwrnod Beaujolais Nouveau. Mae'r traddodiad yn digwydd bob blwyddyn ar drydydd dydd Iau mis Tachwedd, ac mae wedi dod yn ddiwrnod cymdeithasol ac economydd pwysig yn Abertawe. Mae bariau, gwestai a bwytai yn cynnig bwyd leni a phartïon arbennig. Mae'r traddodiad yn Abertawe yn dyddio'n ôl i far gwin lleol, lle'r arferai'r perchennog ddod â Beaujolais yn ôl o Ffrainc. Dyma oedd ddechrau'r hyn sydd bellach yn ddigwyddiad enfawr yn y ddinas. Dydd Gwener, yr unfed ar hugain o Dachwedd. Roedd llawer o newyddion am yr adroddiad newydd ar sut y deliodd y Deyrnas Unedig â Covid. Dywedodd fod yr ymateb i'r pandemig yn rhy hwyr ac yn rhy wan. Dywedodd hefyd fod yr oedi wrth gydnabod maint a chyflymder y feirws wedi bod yn broblem fawr o fewn llywodraethau'r wlad. Mae'n dod i'r casgliad y byddai wedi bod yn bosib osgoi'r cyfnod clo cyntaf, neu ei leihau'n sylweddol, pe bai mesurau llimach wedi cael eu cyflwyno'n gynharach. Mae'n awgrymu y gallai cychwyn y cyfnod clo wythnos yn gynharach fod wedi achub tua 23,000 o fywydau. Newyddion ardderchog i orffen yr wythnos, mae Blwy wedi cyrraedd! Mae'r ci bach glas o Awstralia yn enwog ledled y byd, ac mae'n un o'r rhaglenni teledu plant mwyaf poblogaidd. A nawr, bydd Bluey ar gael yn y Gymraeg. Mae'r gyfres newydd yn dechrau ym mis Rhagfyr, ac i ddathlu, cyrhaeddodd Bluey Faes Awyr Caerdydd ddydd Gwener. Cafodd groeso cynnes iawn gan aelodau o dîm QS4C, yn ogystal â phlant o ysgol gynradd leol. Roedd pawb mor hapus i'w gweld. Croeso i Gymru, Bluey! Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.